Ke yewo vae ge ɖe subɔsubɔ me ko wobe ele be nàɖe nàɖe asi srɔ̃wɔwɔ ŋu. Ɖeka ko nanɔ si o, ege ɖe aboyo me. Ye wobe ele be nàɖe asi nyɔnu ya ke le asiwò hafi nèva ge ɖe subɔsubɔ me, ele be nàɖe asi ɖeka ŋu. Elabe yewoƒe see nye nyɔnu ɖeka ko nanɔ si o. Ege ɖe aboyo me. Elabe menye wò wò wò wò dze na ye nye ma o, menye wò lɔlɔ̃nue nye ma o. ke boŋ wòa subɔsubɔ ye kplɔ wò de ma me be ee nàɖe asi nyɔnua. Biabia le be nu ke nyɔnua wɔ nɔ. Agɔ ke nyɔnua dze dzi nɔ dzi o. Fi ka kpɔm nèle tsã. Ege ɖe aboyo me. Asi ɖe ge eɖewo lia asi ɖe ge nyɔnua ŋu gake ewɔ eta mebu ŋu tso ŋu. Eye ne ɖe asi nyɔnu ma wɔ ede vovo kpɔ ge ɖokuiwo me do kpui. Elabe nyɔnua mewɔ naneke nɔ hafi nèɖe asi ŋu. Mewɔ nugbegblẽ aɖeke ɖe ŋu o, gake le aboyomenɔnɔ ta eɖe asi ŋu. Eta míenɔ aboyo me le subɔsubɔwo hã me. Míenɔ aboyo me le subɔsubɔ me. Ne míele ŋku ɖe nu yewo ŋua, míakpɔe be ee, aboyomenɔnɔ yi ke míebuna ɖe me yiwo ke wolé le aʋa me koa, menye nyateƒe o. Menye ame yiwo lé le aʋa me koe nɔ aboyo me o. Me yiwo ka aʋa shia, menye wowo koe nɔ aboyo me o. Ke míenɔ aboyo me le manyamanya me. Míenɔ aboyo me le mía ŋutɔ míaƒe nyanya me. Baɖɛ ma eye wòlia, wodzi nyɔnu fain, dze tugbe nyuie fain. Ne èkpɔe eya ɖeko nàklɔ asi afi aɖo ŋu. Maɖe ƒe nu gbegblẽe wòwɔ, maɖe ƒe nanee wòwɔ tso blema kea, Yehowa ye ya kɔ kɔ xe fia si ɖie, trɔ koshie. Ɖevi ma ge ɖe aboyo me. Yes. eh. Vɔ menye ye wòŋu o. Ɖe doglo aɖu tadikpɔkplɔ ɖava dze fifia ɖe ŋua? Doglo mate ŋu aɖu ta dzi kpɔkplɔ adze fifia ɖe ŋu, gake ya va zu kpɔkplɔ fifia dzem ɖa doglo ŋu. Nane yiwo ke tɔgbuia wɔ, nane yiwo ke fofoa wɔ, nane yiwo ke nyɔnɔa wɔ, nane yiwo ke tɔɖia wɔ, nane yiwo ke tɔga wɔ. Ya tae wòva zu trɔkoshi. Ege ɖe aboyo me. Ege ɖe aboyo me. Ale be fi ma wokɔe vɛ da ɖoa, eƒe subɔsubɔ ŋudɔ wɔge wòle. Eye eƒe subɔsubɔ dɔ wɔge wòle. Eɖo yɔ ne melɔ̃na be yeaɖe dzimekpo hã, aɖo ya edzimekpo ɖe ge. Subɔsubɔ eye gblɔe. Ne melɔ̃na be afɔkpa nege afɔ ne yewo hã, aɖo ya afɔkpa gege ga fɔ nɛ. Emeɖo gege goɖo ɖe ga ta ɖi.
Ege ɖe aboyo me. Mm. Ege ɖe aboyo me. Eye viwo dzi ge wòle ha ɖeviawo wo boyo me ŋkɔ ma tsɔ ge. Ɖevia ne dzi ku ɖe agbo le bɔ eye be kɔkua wobe ŋkɔ nye atitsogbi. Wobe ŋkɔ nye atitsogbi. Nyɔnuviawo dzi hã wobe ŋkɔe nye Dzatugbui. Ke eƒe e, e, e, e, e, amui ebu. Amia memle agbewo dzi wòle be woyɔe be amia ezu ŋka Dzatugbui. Ele be wòatsɔ boyo me ŋkɔ. Ege ɖe aboyo me. Ege ɖe subɔsubɔ ɖe ƒe kpɔkplɔ te. Subɔsubɔ ɖe ƒe kɔnyinyi te. Yi ke ablɔɖe akuakua ma ebu nɛ. Eƒe amenyenye ebu nɛ. Enye aboyomenɔnɔ. Enye aboyomenɔnɔ. Ne mílé ŋku ɖe nu yewo ŋu ʋu, míkpɔe ɖa be ɖe le go ma me, le Djatugbui Ekplu ƒe ago, nu kawoe adzɔ hafi woakɔ ame ade aboyo ma me. Nenye be ƒometɔwo vɛ fifi. ƒome ƒometɔwo wɔ asi kabɛ wowɔ asi kabɛ ƒometɔwo wɔ asi kabɛ yewo kɔ wo vae bu trɔe wokuku ŋuʋua aha wova ke ɖe ŋu yobo amivi ko woakɔ vae ku- axe kudoe le efi kɔ ɖa to te Amivi yi ke menye naneke tso e, bladzo ya ko vɛ fi ŋu o. Amivi yi ke menye naneke tso e, awu yi ko vɛ fi akpatogui wo vɛ fi le asime. E, amivi menye naneke tso gake amivi ma va ge ɖe kɔkuti te. Ege ɖe aboyo me. Amivi ma va ge ɖe aboyo ma me. Yes. Eye wòge ɖe eme, evie wòdzea, wona ŋkɔe be Tsitsogbi. Evie wòdze, wona ŋkɔe be Klu. Evie wòdze, woyɔe ŋkɔe be Dzatugbi. Wona ŋkɔe be Xaŋ. Ŋkɔ yawo wonye aboyome ŋkɔwo. Wonye kɔkuti aɖe te nɔnɔ ƒe ŋkɔwo. Wonye ablɔɖe akuakua xɔleamesi ƒe ŋkɔwo. Biabia le nye be, efi kɔ efi hafi woge ɖe kpɔkplɔ mate ao. Ŋutsu aɖe lia ya be ame nya enui koe nyigba nya koe gblɔna. Avivi ŋugbe glegleglegle. Ebe yeli la tso yeli yewo li avi yewo va to nyigba ma me la. Liƒo ma ye nye liƒo kekekekem. aɖu lakpa ɖe asi gleglegle. Yeku va dzɔ vɔ, wova tsɔ ame da hevi yi ke menya naneke tso ŋu akɔ ade aboyo ma me. yes. Ŋutsu aɖe ma li eƒe aŋɔ me ɖaɖa ma be sawa ye ene.
Kɔ amewo si me yi mee.
ee eƒe ŋgɔ me ɖaɖa abe sawa ye ene ye wòtsɔa fain maɖewo kosi via maɖewo kosi nuya trɔ kosi kelia gbam eva futa ŋu mhm mhm eye wòfuta ŋu nenema ee etrɔ evelige eli trɔ e- e- e- eva efuta trɔ srɔ̃ ŋu Tale be etrɔ na na na na na ebu aye fari ni. Etrɔ ƒe aye fari ma bubu ale be ɔwo nka ele be ɔva xii. Ele be ɔva xe fe ni. Ne xɔ ma ɖe srɔ̃ me ɖewo xa aye faria. Ele be ɔva xa aye fari. Yes. Ya ma ɖe ke. Nyɔnuvi aɖe yi ke mekpɔ naneke teƒe. Mese naneke o. Yukɔkɔ gave adara boyo ma me. Wònɔ afi ma. Ne dzi via, wòaxɔ boyo ŋkɔ. To ƒometɔ ma ƒe aŋɔ me ɖa ɖe ta. Ye be me ma ge ɖe aboyo me. Yes. Ame aɖewo lia, dzɔdzɔ menye dzɔdzɔ kee dzɔ wo o. Egbe ŋuti ŋunyanya yewo nye menya o. Wobe yewo ya dzo kosa ge yewo le anɔ amewo wu. Yewo ya dzo kosa ge yewo le anɔ amewo wu. Yewo dzo asam ŋu keke wo va wɔ ame aɖewo va yi kɔ wo bo trɔe. Ame aɖe yi ke meɖu taku kpɔ o. Meɖu taku kpɔ o. Menye nu yewo tutu wonye be taku hã o. Yewo kplɔ va yi kɔ kɔ kɔ xe fee kɔ exe kudui. Ɖevi ma yi ke mele nyanya nɛ o, mekpɔ naneke teƒe o, yege ɖe aboyo ma me. Ele aboyo le le elabe le teƒea ɖewoa ne be wokplɔ wò kɔ vɛ exe nui kɔ ezu afi ma tsi ge. Medodo go. Fi ma tɔwo nènya. Esɔ kple ame aɖe yi ke wolé le aʋa. ekplɔ kɔ dui. Ele be nànɔ afi ma. Ele aboyo mee. Ele aboyo me. Eye nànɔ aboyo me anɔ aboyo me viwo dzim. Ɖeviwo ke womenye naneke tso naneke ŋu nanɔ wo dzim. Evɔ nu ya ta nèle aboyo me ɖo wɔe menye naneke tso ŋu. Mekpɔ teƒe hã o. Nu menye aboyo me nɔnɔ ma. Nu menye aboyomenɔnɔ ma. Maɖelia, ya dɔ koe nye be wòatsɔ akpa sese adze go ɖe nane ame aɖe ƒe ŋu dzi. Adze go ɖe edzi. Enya li wodze go ɖe ŋu dzi. Mhm. Ke yi me yi ƒe nu wònye wò be ee ke tɔgbi koe akpo me na mí. Tim. Amewo dze kuku. Amewo dze kuku kpankpan, amewo kuku ne woɖi eme gake wogbɔ bubu gaku gake wogbɔ bubu gaku. Wobe miedze go ɖe ame aɖewo nane ŋu. Fi ma ko miayi ave xi hafi ekua natɔ. Eyi mieyia wobe miakplɔ ame ave nya me wòva gblɔe ma. Nyɔnuvi ma ɖo tugbedze yi ke mekpo naneke teƒe o, mese naneke kpɔ. Yewo kpɔkplɔ ge, wòva yi ge ɖe aboyo ma me. To miaƒe godzedze ɖe ame aɖe ƒe ŋu dzi. Ke ɖevi ma eyi ɖe aboyo me ye eƒe dzɔdzɔme katã, eƒe dzidzime katã ge ɖe aboyo me. Ke miena, ele be mianye nu yi tutu nye aboyomenɔnɔ. Emia nye nuyitu nye aboyomenɔnɔ. Hmm. Madelia, yo ŋmɛ vivi na wo sukli. Alakpa ko dana. Ada alakpa ne si alakpa da ra gblɔ be ɖo lia fi ŋua jɔ. Eyo da alakpa na ma si ama be awo me neneme o. Nu ma mele eme o, medzɔ tso ye gbɔ. Hey! Yo glã gbɔ sese ma wu ekpeka. Yo, ne ye neneme kɔ. Ke mi zɔ ɖe gɔ, tɔgbi kɔ akpo me ne mi. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. Amewo dze kuku vɔ. Aha. Owo nka. Kokoko ayi wo ba, wo ba ke ɖe ŋu ba, ke fi ma, fi ma koe mi ayi hafi ekɔ na tɔ. Eyi mi yo ba vɔ kekem. Tugbedze aɖe ko miakplɔ vɛ. Miekplɔ tugbedze ma yi ke meli hafi ama le akpa dam o. Menye naneke tsɔ le akpa yi ke woda hafi ekua dzɔ, menye naneke tsɔ gake ye gbɔna aboyo me yi ge. Ava yi nɔ subɔsubɔwo te, kɔkutiwo te. na nu yiwo ke mele be wòawɔ, wòawɔe, nu yiwo ke eƒe dze nabu nɛ. Toma ɖe eƒe alakpadada me. Numɔ kɔnyinyi mɔ woli. Wòle mía nu ŋku lém ɖe wo ŋu. tsitotsitotsito. Hm. Madelia. Eye woli kpaŋa la le ŋutsuwo xɔ me be ee mega menye nya godi gɔhɔ o lo menye nya godi o evɔ menye godi o evɔ yɔ xɔ me wole wole ne la mama gake meva me nɔ godoo aha ne be mele mo kɔ ke mi zɔ ɖe ŋgɔ evɔ ikua va dzɔdzɔm vɔ kɔ ege ɖe aboyo me ege ɖe aboyo me maɖelia etsɔ fivi Ne dzo ɖe ati dzi ɖeko ebɔ godaa va yi ka anyigba. Ne dzo ɖe ati dzi ɖeko ebɔ godaa va yi ka anyigba. Ko ɖevia ɖeko exlɔ ʋii ko eku. Ɖevia ɖeko exlɔ ʋii ko eku. Wobee, nyaga ma ya dze le eme amewo. Ee, enya. Evɔ. Fi yi ke kua tsoa le be yewoake ɖe eŋu. Yewova ke ɖe eŋu ko wova yi ko yi bo trɔe. Eku dze egɔme vɔ. Eku dze egɔme vɔ. Yewo gbɔna me ame aɖewo me da hevi yi ke mese mekpo naneke teƒe o. Yewo gbɔna kɔ ge ade aboyo ma me aɖi le eƒe amenyenye me. Eƒe ablɔɖa kuakua nabu ɖi wòage ɖe ame aɖe ƒe kpɔkplɔ te. Nu ye amea gblɔ ye awɔ ge wòle kɔnyinyi vovovowo te. Ege ɖe aboyo me. Ekpɔe le tamea nenye be nu yawo dzɔdzɔm abe trɔkosihawo yiwo ƒe nya gblɔm mele fia. Eta womexea womekɔ ame xe nɛ o, gbɔ xe nɛ. Egbɔ. Ne wokɔ gbɔ wokɔna va xe nɛ. Gake biabia ɖe nye be nu ka tae wòle be fifia wòazu ame? Nu ka tae wòle be fifia wòanye ame? Ne míege ɖe Mateo ƒe agbalẽ ta wuiasieke mea, míekpɔ ge le afi ma. Fi mae Farisitɔwo va bia Yesu be ɖe nu ka tae ɖe wòle be ŋutsu nagbe nyɔnua? Ɖe wòle be ŋutsu nagbe nyɔnua? Farisitɔwo va bia Yesu. Yesu gblɔ na wo be ɖe, ee, medze o, gake mia ŋutɔwo miaƒe to titri, mia ŋutɔwo miaƒe to titri ya tae wòle nenema ɖo. Ye wòle be Mose nane gbegbegbalẽ amewo, to titrie wɔe. Ya ta to titria ye wɔe be Nu mawo wo dzɔdzɔm. Mía to míaƒe to titrea ye wo be egbɔ kɔkɔ xe a e akɔ atu kudo ya ye wo bu. Egbɔ kɔ xe kudo ya ye wo bu. Ye wo va zu nka ame. Nene mo le ma. Eta le be mía le nku ɖe nu. Madelia ayo tsua asitsam. Asia tsam wòlea? Wokpe ame yiwo katã dze asi gɔmea, meva se naneke gɔme o. Ŋsẽ ya ele avi dzi. Ezu feme, avi fam, ŋdi ŋdɔ fia anyi. Ege ɖe ŋka ahedada ƒe aboyo me. Ege ɖe ahedada ƒe aboyo me. Maɖe vae srɔ̃ dɔ, edɔa wò dze agbagba kakaka nɔ dɔsrɔ̃ƒe ʋuu srɔ̃ kaka dɔ wu ŋua? Menya fi ka gɔhɛ machine a lo. Testimonial woxɔ kura menya fi ka wo lo. Kabita dɔwɔnuwo menya fi ka wo le o. Evɔ nu mawo katã wo ƒli ni gake menya fi ke wo le fifi le. Ege ɖe aboyo me, ege ɖe ahe dada ƒe aboyo me. Yes. Mi kple mia tɔwo koe de sukue. Mi kple mia tɔwo koe de university adogo. Mi kple mia tɔwo koe de university adogo. Gake woawɔea mekpɔ gbelikpa dɔ hã na o. Nanɔ gbelikpam na mɔ nɔ gbelimɔ xɔm kura mekpɔe na o. Eɖewo lia eye wòle ne ma wòea aha ko nètsoe na. Elabe buta ŋuɖeɖi te ŋuwò ta hã ko nètsona, eye ège ɖe aboyo me. Elabe le go ma me ko wò amenyenye bu. Ablɔɖe akuakua le asiwòa, ebu. Ebu. Eya ta míegblɔm be, Ee. Wɔɛwɔɛ ewoe ŋlɔ gble tsɔ fia vae do ɖe keke yakaŋkɔƒe. Enye fi woyɔna be yakaŋkɔƒea? Aha, zoma yi ɖake. Wowɔ gble tsɔ fia ŋu do ɖe zoma yi. Eya ma ɖe ya da gblea ɖa ɖa le ame afii ko yɔ liƒoa to. lalam afi yi ko wòto. Gake edudu blikɔɖia, woawoe mekpɔ atsi ɖeka hã o. Hege ɖe aboyo me la, elabe ta me bu. Vevesese ge ɖe ewò susu dɔ wɔm. Eye meyi va to yewoa gble toa, ɖewo yi ye, ye, ye si tsi ɖe afɔ ɖe, ye wòva to agblea me nɛ eye yewoa gble gble. Fetria yewo kple ame wo katã yewo de eɖe liƒoa ame wo fetri ɖe ma ya yi mekpo ɖeka hã ya ɖo yewo fetri wo katã wo dze kpo yewo tadi wo katã wo gble ege ɖe aboyo me ge ɖe ahe dada ƒe aboyo me ya ta ŋdi ame dzi me ma na fie dua na nya be ne wo be ame aɖe le aboyo me menye be wo la ma tsɔ ʋai wo la ma le aʋa me yi kokoko agblɔ be ame ya le aboyo me Boyomenɔnɔ le mɔ vovovo. Míele mɔdodoa dzi ale zɔzɔm hã. Míele aboyo me. Mɔdodoa dzi míele zɔzɔm hã. Míele aboyo me. Ɖe ŋu ɖi vie nàkpɔ be ŋkee dzɔdzɔ ge ɖe dziwò hã. Woɖe ŋu ɖi vie ko. Ŋu ya dzɔ ge ko nàkpɔ teƒe. Aboyo me. Yatɔ wòle be míaɖe ŋu ya me, ase ŋu ya gɔme be nu ka tutue nye aboyomenɔnɔ.

Menye yewo didi wònye be yeanɔ zɔlimo zɔm o ɖe? Menye yewo didi wònye be ɖe woayɔ kɔ si ɖe eŋu, ayɔ kɔ bla ɖe eŋu, ayɔ kɔ ku ɖe eŋu, ayɔ yawo ɖe eŋu be ee, esrɔ̃wo ma xlẽmee yewole. Menye eƒe didi o. Menye eƒe didi o. Gake eƒe aboyomenɔnɔ ye hikɔ de ma me. Ege ɖe aboyo aɖe me. Ege ɖe aboyo aɖe me. Yada nu yi ke menye eƒe didi o hã, ya wɔm wòle. Ee. Ŋutsu aɖewo ɖe srɔ̃, ye woɖie gba, etsɔ wo ɖi. Gake woɖe gba, fum, nyɔnua dzo, etsɔ woɖe bubu, fum, edzo, yi tsɔ woɖe bubu, fum, edzo. Woto gbɔ va zu tre. Ame aɖe ve ƒle wɔ. Wòɖe tɔlia ɖe ye ŋutɔ de nake gbe. aboyo me nɔnɔ ege ɖe aboyo me ege ɖe srɔ̃ɖeɖe ƒe aboyo me. Ee, ege ɖe srɔ̃ɖeɖe ƒe aboyo me. Ta ne míbe aboyo nane le aboyo me, nane le aboyo me le míase gɔme. Anya be ele mɔ vovovovovowo ŋu. Menye ame yi ke wolé le aʋa mea yi koe nɔ aboyo me o. Akpe. Akpe.
Míaƒe nyaselɔ̃ame yiwo katã míakpɔm le Revival TV meka ɖe edzi be mía katã míesrɔ̃ nane ŋdi ya. Gakea, ne afi aɖe me mekɔ na wò o ye wòdzro vevie be yeabia biabia gamea de be nàyɔm. Ɖo ŋku edzi be esee nye ne yɔa, nàdo ago mía xɔwo ɖe aƒea me, biabia yi le asiwò a nàbia le ebanyinyiné tɔgbivɔ megbe. Ne yɔ, meɖe kuku na wo be megagblɔ be hello o, elabe ne eɖe hello a, mewò ɖe ge ɖa le eka dzi. To kuku ɖeɖe me ne yɔ ko do ago nanyi ba ne tɔgbi nana mi wò ŋkɔ kple afi ne mia yɔm tsoe koa mia aɖe mɔ na wo be biabia yi ne le asi wa na abia. Nɔvi gbãtɔ dzo ɖe ka dzi nam le afii.

Koshi xexe fia ɖe woagbatea atrɔ akpɔ egbɔ hafi hã atrɔ agbɔ va blema tɔa dzia? Asitɔtrɔ ɖe la li elabe ame ɖewo mi kɔ vɛ le nene ƒe numɔwo ƒe mɔ wo me nya nane ƒe ku ɖe nene ƒe numɔwo ŋu. Asitɔtrɔ ɖe li alo anenea ko nɔ be ele kaka kɔ ye.
akpe le nyateƒe ma nuvivi menye kɔ na ame aɖeke o nuvivi menye kɔ na ame aɖeke o nenye be woko gbɔnua xe mee evɔ gbɔnuwo ku ɖe ŋu woxe ye wòva zɔ me ye hã woxe wɔna nyinɔ ge ko wokplɔ tugbedzɛ kɔ vɛ nɛ o be wokplɔe va xe nue Yi ke tugbedzɛ ma, anya be gbɔ ma ɖeke megbɔ gbɔ de gbɔ. Gake tugbedzɛ wa te ŋu ade gbɔ. Ma ɖe yi ke de gbɔ kɔ, ke yi hã gaxe ge. Me bubu gade eye hã xe ge. Me bubu de yi ke hã xe ge. Me ɖeka ma te ŋu ahe ame wɔme atɔ̃, ame wɔme ade, ame wɔme ewo akɔ vɛ. Eye nu yiwo ke kplɔe ɖoa, wotra akɔ. Anye wò hã wò dzidzia? Nu mae na be Rawlings dze gbagba be yeatrɔ nu ma ŋu ao ɖe? Me, edo kpoe koe. Rawlings dze agbagba be yeatrɔe. Nu mae wɔe be e, e, e, e, fiaɖuɖi yiwo ke nɔ Gave, wo, woya kpɔ me wonɔna, woɖe asi wo katã ŋu le kpɔ me. Gake mewu ŋu o ɖe. Ebe fi kewo míexea e, trɔkoshi wo le. Míexea trɔkoshi le aƒiƒe. Míexenɛ le e, klikɔ. Míexenɛ le aŋlɔga, míexenɛ le gave, ɛɛ, míexenɛ le avenɔƒe me. Yes. Aha. Le susu ma ta, yi wònye ŋu nyui menye kɔ na ame aɖeke o ta, eye me sia me di be yeha ŋgɔyiyi neva nɛa, ye wɔe be wòle nenema. Gake ne mí katã míate ŋu ase egɔme eye ɛɛ, ɛɛ, Trɔ ŋuwòhɔ ƒe dzidzi nase nanye be ee, ale wòle, ale wòlea. Problem mele ŋu o, naneke meku ɖe eŋu o. Gake nye nyemete ŋu ekpe ɖo ge dzi fia be ee, woate ŋu atrɔe, womate ŋu atrɔe o. Ele abe aboyoe, egbɔ menɔ aboyo me o ɖe, amee nɔ aboyo me. akpe. Akpe. Tɔgbi, eh, nuka ta fi eh, taflatsɛ nenye be nyewo kɔm xe nui le afia ɖe fia me zɔ trɔa ɖe srɔ ye ŋutsua ɖe ahia dzi me ma, nuke axe mɔ na be nyemate ŋu agblɔe ne ŋutsua be emɔ mele nunyo, ke boŋ malɔ ŋutsu ma na de gbɔnyɔ va zu problem ne ya be eda ma ɖe srɔ gbɔ. Ee, ne gbea ke do kpo ɖe dzi tso taxui. Ne ŋutsua dzii megbe alo meɖe ɖokuinye ŋu nɛa? Eye etso, edo kpo ɖe dzi tso taxue, elabe fima nèle, nu ma ƒe aboyo mee nèle. Nu ma ƒe aboyo mee nèle. Ke asi ka mee le eŋua? Asi ka mee le trɔ̃ ŋua?
Ata ɖo kplɔ vɛ be mana asia naɖi. Asia naɖi.
Tawɔ fima nɔnɔ nana ge be asia naga ɖi ɖe edzi.
tɔgbi ɖe ni- i- i- nye metra pee afia
ya te ma gblɔ be aboyo me nɔnɔe ne wòko ege ɖe aboyo me ege ɖe aboyo me elabe enua menye ŋu wònyo ŋɔŋlɔ ge ɖe ŋgo ŋu ne efia be wò ɖevia suetɔ e, tɔgbi woawo yɔna be fiaɖi wa alo me ɖe kui Aha, womeŋlɔ ge ɖe nye ŋgo ŋfia be wò ɖevia suetɔ fiaɖie ne ŋutsuwo kpɔe ko wokpɔ nuŋɔŋlɔa ko woaka o maɖee kpɔm be wò- nye ŋu nyo ye ŋu Shigbe ɖee o fiashidie menye, nye kple mí o gbɔdɔdɔ kɔ woazu nya ne ya. Ameha ɖe. Enu nyuia dim o le n'eɖokuia. Yi ame ma ha ɖe.
Ɖewohĩ nyɔnu ma yi ke kpɔ o nyɔnu ma yi ke nye fiashidi kpɔ o ɖe. Eyi o kpɔ o ŋutsua ha o ŋu nyo ŋu. O ŋu nye ŋu yi ke a nye eƒe didi gble be yewoa zɔ. Numae na be ame aɖewo kura woƒe avɔ yibewo tana kura ɖeko wofi lee ƒuna ɖe woƒe dzonuwo me. Esana ɖe dzoŋuwo me. Nyateƒe be ne nye fia tsi gbɔdze be avɔ yibɔ na kplɔ wò ɖo. Ee. Ok.
Ɖeko wofe nɛ le esana ɖe dzoŋuwo me. Wokɔe kɔ de dzoŋu me. Ado godi ɖe edzi. Ado godi ɖe edzi piam. Ɖo ŋu ɖe ge ɖokui ŋu hafi ɖakpɔe be eyi. Ekpe ŋu. Mekpe ŋu. Evɔ ga ƒoƒo wama ege ɖe me ho. Ewoe o, mewoe o. Ekpɔ mame nɛ. Ewueo mewueo ekpɔ ma me nɛ. Ege ɖe kɔkuti ma te. Aha. Yata mi be e aboyo me nɔnɔ. Woxɔ blɔɖa kɔ kɔ ma shia yi nye ma. Ama fa me nye nye na bua yi nye ma. Ela be no ane ma kɔ ege ɖe kpɔkplɔ vovovovowo te ege ɖe kɔnyinyi vovovowo te. Ne mole ma. Akpe, tɔgbi emɔ ɖe ɖe ɖe ɖo nɔ na nyi ne ŋtsu bubu aɖe yi me le trɔ aɖe me be wa te nu aɖe fia shi ɖia? Nye biabia ƒe me kɔkɔe nye yi be, ne nye be me nye trɔ aɖe srɔ fia he nye fia shi ɖi, yi azaro ekpɔm nye ŋu nyɔ ŋu, nye kpli mi wɔ gbɔdɔdɔ o. Gake dzi kokoko be ya da aƒeme ne ma yi ta nye biaƒe ɖee Emɔɖeɖe aɖe nɔna anyi tso etrɔ̃wo ƒe akpa dzi be woaɖe mɔ na Zerobabel bia tanye mano gbɔ abe srɔ̃a na hafi aganyo o. Hɔ̃, wosrɔ̃ o, nye ɖeka nye nyɔnua. Wò ɖeka. Ee.
Ènɔ double game ƒom. Aleke nàha o? Le go ma mea, dziwò le womekpo ŋua xo sa ŋu o. Meyiwo dzi ma. Womekpo mɔ xo sa ŋu o, wò tabia ŋu o. Eye meya ke be hã ele be woakplɔ wɔ kɔ yi le trɔƒea kɔŋui lia wɔwɔe no ema fia be wote ga no vɔ ema yia hafi na ame yi ke be aɖe wɔ wɔva ɖe wò le trɔƒe etrɔƒe wò gbɔna ta wo bia ge le menye dzi wò le wo gbɔ o tali se kɔ trɔƒe wò xɔ ge ee fi mo xɔ ge le fi mo na kɔŋu ɖe sia ɖe wɔ ge le hafi ɔte wɔ kpɔ gbea nɔ ele ba boyo me me nanye
hey. Hmm, hmm, hmm. Yes. Oh Nɔvi aɖe le afi wezɔ. Oh, amen. Amen. Asuma ni ba na tɔgbi. Nkɔnye ne mɛsɛ aglɛti mɛ etsɔ ya ko. Ekɔ ma bia ma bia tɔgbi be wokɔ ŋutsu afia ti dia.
Agbe. Ŋutsua vi ka ɖe ge wole?
Baba no kpɔwo bla ma. Awo la wo ŋu ma. Awo ɖe mɛ akpɔ bla ga ye ma nyɔnua dzi wo ye ba atsi tsogbi. Ekpɔ bla la le nya atsi tsogbi. Yo dzi kɔ wonye ŋutsu kɔ wo be yo kpɔ atsi tso la. Atsi tso la mɛ ake atsi atso ge. Atsɔ flawa kɔ no kpɔ tɔ mɛ. Ile ma ma dzi. Ewo ŋutsua no tega ŋka ge na. ŋutsu ɖo tega nu kɔ gena agble yi gele lo arɔshi yi gele ya ta wo me tsɔ ŋutsu kɔ xa afia shi di o nyɔnu ko ko xe ni nɔvi aɖe le afi nɔvi aɖe le afi wezɔ ago ame eh, exo nɔvio yi ki ɖeka dzi tso fenyi ɖaa mm. Medzi ba ne tɔdziŋudzia le eƒe nugɔme ɖeɖe wokɔ ga wɔwɔm to ni ta. Enye sista meɖe ko medze ma agblɔ nya ɖe hã tso biabia dzi enye be le nusɔsrɔ̃ yi ko tɔgbi fia ni fɔ va yɛ fia me woyo ne fia sibi ƒe ziwo woyɔna vɔ be atsitovi edafugbi kple woto xe ma wɔ le nusɔsrɔ̃ ŋɔ efia be nye efia sibi ƒe ziwo to nenema wɔwo wɔna dɔ le etrɔkpɔ me yina be ŋkɔ tsɔtsɔ mawo le woƒe ŋkɔ nu o. Gake ne nèva kpɔ Safia o, nye be mi me nane gɔme se me esi nane wɔ mɔ va yi bubu no ƒo enyi ɖe ame mawo ƒe eteƒe. Vɔ ye ma me gbe do ŋgɔ tso ŋkɔ tsɔtsɔ ŋuti koe ne se ŋkɔ kɔ na nya ma be a ye nye afi tso alo atsi tso via ye nye afi tso lawo ne alo ne ke ko ate ŋuti akpe ne trɔnyɔ si trɔna de blibo be mate ŋuti agba o woƒe ŋkɔ ma o, eɖi le woƒe ŋkɔ yɔyɔ me. Esia nyi Mawu xɔxɔ siwo hã sea wɔ ŋusẽ be womeƒo nyi Mawu ɖe eƒe viɖe ƒe tae nene ge. Eya amewo wowoe nye trɔ̃ŋɔ hawo gbegbe le nya ma dzi ɖe. Nya dzi be tɔgbi nako nu ɖe eme nam le afima hafi maganya aleke magayi mamleawo dzi o akpe. Akpe, akpe. Biabia lae nye be, Wovena woxo nyi. Enyi eye natsi tso ga? Ale be e, nukɔ ma atsitsogbi xaŋ, atsitsogbi xaŋ dzatugbi. Ne wodzi nyɔnua, viatsiɖivi ma trɔkoshi ma dzi nyɔnua, edzi gbãtɔ edzi ŋka edzatugbi. Ekpɔ wokpɔ ma ɖe yi ke ano ewɔ tu. Ma ɖe yi ke atu wɔ kɔ no ŋu ɖamea, ye ma wodzi. Xɔse le nye ma. Nu mae na be, ee, xɔsea li be nyɔnu ya ke wokɔ va xe nu ya, ezu trɔsrɔ̃. Le go ma mea, evi yi ke wòva yi dzi na ame aɖea, ewɔ nuka? Ne ɖevi ma ta fla tse ɖevi ma va zu kuku la kua, womeɖi ge ɖe tɔƒe o elabe eƒe tɔƒee nye trɔƒea. Eƒe tɔƒee nye trɔƒea. Eya ta ne eva hiã wòva hiã be woaɖi ɖe fofoawo de kura hã, womeɖi ge ɖe edua ƒe ameɖibɔ me o. Ele be woatso kɔƒe nɛ. Yes. Nenema wòle ma. Eya ta, ee, ne e, e, me ɖo nye ŋu be kokoko ne be amea dzi dza tugbia, etrɔ ƒe nɔ ge. Ao ŋu. Maɖe ne ebe nèva ɖa ma. Ŋutsua va ɖe nyɔnua le trɔƒe. Ye wòdzi vi. Nyɔnuvi gbãtɔ hã, datugbea ko tsɔ go le nɛ. Gake ele fofoa ƒe, ele ŋutsua ƒe aƒe me. Enye fiatsiɖivi le ŋutsua ƒe aƒe me. Ne edzi atsi dzogbui, enye fiatsiɖivi le ŋutsua ƒe aƒe me. Edɔ ɖeka wɔm. Gake ne etrɔ ƒe nuwɔɣie ɖo koa, E trɔƒe yi ge. Ave wo kɔ ŋuwo le trɔƒe. Elabe trɔƒe vie.
Akpetɔgbi nenye be míagblɔ be nyɔnu yi wokɔ xe nu woayɔe be fiashiɖi yi ke nye etrɔwo srɔ̃. Etrɔwoe fua do ma alo ame yiwo ne le trɔwo ŋu srɔ̃e wònye. Ao, le go ma mea, meke, meke na fi wokplɔe vɛ. Meke na wokplɔe vɛ. Etrɔ. Etrɔ na wokplɔe vɛ. Gake menye be etrɔ le fu do o. Ate ŋu nɔ anyi ne wokplɔ ŋutsu aɖeke medɔ o, wokplɔ ŋutsu aɖeke meliɔ, ate ŋu nɔ anyi vimadzimadzi faa naneke megblẽ o. Ate ŋu nɔ anyi vimadzimadzi. Eye nenye be wokplɔe yi vɛ wokɔ ŋu nɛ le trɔƒea, wokplɔe yi, wote ga na ma, yi mi gblɔ be wote ga nɛ, wokplɔe yi trɔƒea kɔ ŋu ye woli wowɔ ni kɔ. Ese ɖe mɔ be wòaɖe ŋutsu. Eye ŋutsu ya wòɖea yia magaxi o. Gake ɖeviwo dzi ge wòlea edzi trɔ kosiviwo. Atsitsogbui eklu.
Ee. Kpao.
Gake ne efi wɔ, tsɔ ŋgɔme ɖa ɖe fi wɔ, ya exe ge. Mm. Elɔ melɔ ebubu kɔ gaɖo teƒe. E, e, ta le goya ma fi na bi aɖe fia shiri kɔdzi be na dze mu. Ele be na dze mu. Wanya be we. Na yi trɔƒa, na be di le trɔƒa. Okay.

ne ƒu ta.
Manu mɔ vɔ ebo hã kpɔge dzo ŋua me na. Fike kpɔge le. Mm.
Fike kpɔge le. Ŋma ɣeyiɣi ma ɖo ya gɔ hã ɖo ŋku ɖo dzo ŋua ŋu nɔ ga. Ŋua dzim ne la vɛ ko ya. Mm. Vɛ ya ko ya. Mhm. Ŋu sia ŋu yi ke vivi na ɖe ya ko ga ŋua me. Nenema. Nenema. Yes. Ko la boyo ma. Yes. Ete togbi esrɔ ma ɖe ɖe ame fia ɖe vi ɖe ke wa nye ne nye be nye me nye fia shi ɖi. Mm. Ye azaro je mu. Mm. Eva etrɔ kpɔ me alo kpoa ŋu. Eva bie ta nye wɔ ŋu shia ŋu azaro nye fudo la me zi ɖeka o me zi evo. Me ji viwo na azaro yi ke ɖe viwo ma te nu anɔ azaro ƒe kpɔkplɔ tɔ ke vi ka o ɖe na azaro. Ee. Kakla tse na azaro va trɔ me gbe ɖe eo se ku lɔ ja wa ŋlɔ ɖi be via wo nye ɖe vi ma wa. Ee, eƒe ɖevi mawo ƒe trɔ ƒe nɔnɔ menye e, e, e, nui o. Azaro ƒe hlɔ̃ kɔ ko nyigo wole. Okay. Azaro ƒe hlɔ̃woe. Ee, gake Azaro ko ma si tɔ ga kɔ be vinyewoe nye yi o. Ẽ, elabe Azaro me gbɔgblɔ ge be, Ẽ, srɔ̃nyee nye ya o, wò veliae, menye srɔ̃wòe o, wò veliae. Amewo velia ɖewo dena gbɔ. Ẽ, wodea gbɔ.
Wò veliae, elabe ame aɖe srɔ̃ wònye nèxɔ.

Ɖeko ne mafia Pedro. Ɛ ame ɖe ta kɔ nu le ame ɖe gbɔ kpɔkpɔ yi trɔ kɔ wa ne abo yo me nɔnɔ. Ame ɖe ate nu awɔ ŋka. Axɔ ga le ega le le fiasia kɔ yi trɔ kɔ.
Wò biabia me mekɔ o. Wò xoe le si be ye dui le si lo alo ɖokoe yi be ava gble do mi.
Kpao etrɔ nui ma trɔ xoviwo me wɔna dɔ me o. Wo me wɔna dɔ me o. Me te ŋu ame aɖeke axo ga nɔviwo si akɔ yi trɔ ƒe be ne ya gble do mi. Kpao kpao kpao kpao ne trɔ nua wò koe ye ŋutɔ ku ge. Atsi egege si. Elabe dɔ me ku, atsɔe gege si. Gake ne èfia ame aɖe ƒe ga, nèkɔ ame aɖe ƒe ga, ye wobia wò nègbe, ye wovae kɔ bu trɔa, èku ge nyuie fain. Eye èxe ge. Nenema wòle ema. Yes. Mate ŋu axɔ ame aɖeke, mate ŋu axɔ ga abe ne va xɔ ga si nye fia be eh, hundred cedis ene. Mm. Kɔ akɔ va akɔ yi trɔ ƒee be ye dzi be agblẽ due me. Mm. Ne trɔ nu aɖe wɔe ko ye ŋutɔ ku ge. Mm, susu yi ta mía fo ya bia nye yi be nu yiwo dzɔna zi geɖe ame aɖewo nagblɔ be nyaŋunana me, nyaŋunana me elabe ame aɖewo ne na nua they, they, they use it against you. Numawoa, eh, wɔna ma be ame naxɔ wò ga mm. akɔ wò nanea. Eto dzosasa me. Eto dzosasa me. Ekpɔ ɖe gake trɔxovi yi ke mi yɔna be e, e, e, e, adzima yɛ ne mɛ trɔŋuia le gbɔ ne ɖe nene ƒe afɔ hã ye ŋutɔ ele me elabe hɛ ŋuo vie ye ŋutɔ hã le me. Ta mewɔ ge hã o. Gake ne èvae fi amea wo ge nètsoe te dzaa nèfi wobia wò nègbe wobia wò nègbe ye wokɔ wò vae botroa ya ekpe ŋu. Ya ekpe ŋu. Amedzro gbɔna ƒe gbɔ.
Eye amedzro ava ge amedzro xɔ ge. Zero five five zero zero one three four two three. Wesɔ. Al- Ago.
Mm-mm. Fia mu ɖena hello ne yɔ ko do ago. Wesɔ. Nɔvi aɖe le afii. Hello, Meɖe abo. kuku midzo ɖa le miaƒe radiowo gbɔ. Ne miyɔ miado ago to kuku ɖeɖe me. Midzo ɖa le radioawo gbɔ alo mialé mɔ nɛ alo miatsi kra. Ne miyɔa, miado ago. Nɔvi aɖe le Ago. afii.
Amen.
Míawoe le dɔ dzi. Yesu tɔe nye dɔ.
Eh, Meleku magblɔ nya aɖe na mi miase sia. Eh, enye be Mawua Mawue. Nya me ayame vi ti bifɔ. Me do fiasi di gbɔ kpɔ gake asat nɔ gbɔgbɔ ɖeke naneke me jɔ le miaƒe nyo me yiro sɔ fogbɔ wo breki. Me naneke ati ya ɔ go mawu a mawui eku ɖe me sia me kple fefe fun akpe. Yo akpe. E en en nya ɖewo lia wo nya me nɔ vi beble. Ele ma ɖe me. Wo nya me nɔ vi beble. elabe ame aɖe nya mase ge eye wòsi fia koa? E, xɔse le asiwò ato ʋum aɖe ƒe xɔse ŋu. Your faith is different from somebody's faith. Mm. Maɖe li fia gbɔgbɔ ŋutɔ dɔ wɔm kplii ke ne ƒu ne ne ne be wòƒu ne be to ne ho to ho ge. Gake ame aɖe lia, ye ne be e, e, e, e, nui, ekɔ ne ka hã kɔ ma ka o. Nenema wòle ma. Ya ta, nenye be míexɔe de me nenema koa, ema fia be míedo fu wɔna. Enua koe, ke míedo fu wɔna be míawɔe, elabe nu mae nɔ fu ɖem na mí be ee, nenye be míewɔ nu gbegblẽa, ne míeyi vɛ do gbe ɖa koa, Mawu tsɔ gake mí. Mawu ehea to na ame loo. Mawu hea to na ame gake ɖeko me wɔnɛ kaba nakpɔ nya be nuya ye wɔ eme tso ŋui nye yi o. Ehe ta wea xɔsea le asi o hafi ne va de fiasiɖia gbɔ. Fiasiɖia me va yi wo ŋkɔ o ta wo me de kpo ɖe dzi o. Ɖe womahiã eye wònɔ amewo xlẽmea? Eŋlɔ be, Mexlẽ o.
Ee, mexlẽ o, takpo medze dzi o. Ye nànɔ, ye nàkɔ bɔ dzi be ya yewɔe, naneke mewɔ ye o. Gake eɣe le dzi zã medo. Ne wobu fɔ hakpala o. Akpe.
Tɔgbi bia bia me be mabia wa fia ɔ be ŋui ya ne ɖo ho gake maga bia la ba ma ɖo na message be mabia. Ebe me I chop fia she did nothing happen to me. Mm -hmm. Eh, ask tɔgbi if it can cost me something later. are no marry her we only chop each other mm. yi ke fia kpie ko be ye kple yewo wɔ gbɔdɔdɔe naneke medzɔ ɖe dzi elabe ye to ɖom nufia ye nufia fia fia ye kpɔe be um efia be dze be nana dzɔ ɖe dzi afi gake wò nya mi ma ne gblɔ le be efia be mevɛ yɔ wò ŋkɔ nɔ da kpo ɖe dzi o yes. gake za me bu ha ɖe eza me do ha ɖe ke nɔ bu fɔ ha kpala o nenema nenema Tɔgbi gake ŋuya eɖe fu ɖe. Meɖe fu o.
Nenye be nye amea menya be fiasidie menye o mm. hafi nye kpli mi dɔ ko mm. wòava zu nya na ma. Mm. Mm.
Yɛtɔ be lé be ne ɖokuiwò. Wò ŋutsu hã ɖe lé be ne ɖokuiwò. Eye ne nyɔnu aɖe kpɔ nye first station nye agbezume. Tinye egbɔ menɔ fiasidie.
ne wokpɔ ŋku ne woƒe mefi kpɔ ŋkɔ ŋutɔ ɖeka no ta mi gbli gbli hei te nya ɖo yɔm da ɖe xɔ me be vinye fia ne va fia tu nye si ɖo sɔgbɔ ɖe dua me zã le be ne ɖokui o le be ne ɖokui o tu nye siwo sɔgbɔ ɖe dua me hɛn eye wògblẽ ko nye ŋutɔ ame se gɔme elabe nya me yi wònye nya gblɔm na ye ee menye ame yi ƒomevi wònye nya gblɔm na Eya ta ne ewɔe ye wòzu be naneke medzɔ ɖe dziwòa, ema mefia be ablɔɖe wònye be mesiame nawɔe o. Ii. Yes. Ame aɖe fi, ame aɖe fi nui ɖi, atadi. Wodie mɔ. Gake ame aɖe fi nyi ɖi, xɔme ko wogblɔe le. Ii. Ta ne be medzɔ ɖe dziwòa, menya adegbe ƒo ŋu wonyo akpe eza medo ha eza medo ha ɖe bu fɔ hakpa le nɔvia ɖe la fi ago ame eƒo nu wanta ɖe tadi to bi tɔ mieli kuli o mɔlɔku me dzi ma ɖe nu dzi aɖe ma ti ɖe tadi ƒe nu ɖe dzi aɖe nu ele ta na mu kɔkɔ okay akpɔ be le fia ɖe ti ba ta gre no bene nye trɔtrɔ menye esɔ ɖeɖe la me tɔ wo gblɔ mo le mm. esɔ etrɔ eɖe o abe asi ene. Ta nenye be nàva yi ɖe trɔ va va ɖe nyɔnua le afi ma, woe gava do ƒe no. Hmm, woe gava do ƒe no. Hmm. Etrɔ ŋutɔ yi gava tsadzo aɖe asi nyɔnua ŋuti no. Ta nenye be wòwɔ nenema vɔ, nyɔnua susɔ wo ma ate ŋu be yetɔ. Ale be minya ame ɖeka eve ɖo to le ɖe trɔ le etrɔ ɖe etrɔ ƒe. Hmm. Ale be wote na wo sɔ be yewo srɔ̃. woyɔna ɖeviwo ma be yewo viwo. Ta menye be ekpɔ enu be ekpɔ de wòabe ekpɔ yina alo enye fiafi bia. Mefia be ekpɔ kpɔ yi ke le nye wòade gbɔ le gbɔgbɔ me na wò. Ede wòabe asi ene. Enye eƒe dɔtɔvi. Ta nenye mene be yeayi ɖe ame aɖe ƒe aƒeme nava aɖe evia alo eƒe dɔtɔvia, woƒe do ge no. Wodo fe no vɔ kɔ kɔ asi ɖe gama ŋuti o. Meɖo ƒo nenema akpa ma le enye ma. Akpe. Akpe no.

Gbeɖegbeɖe ko mama kɔ ƒo tɔgbitɔ dzi o. Ado. Akpe kaka. Ya, me, me, me, meda akpe. Meda akpe. Nenema wòle ema. Nenema tututu wòle ema. Ee. Elabe eyi nekui kɔ de gbeƒu me kɔ, mba ɖe ha si kɔ, eyi wɔƒe. Mm, be ye- mewo naneke Mewo na naneke bla- ne yi o. mewo naneke ne kɔ bla o ta. Ekpɔ be, e- meɖo ŋku edzi be e, e, e, du aɖe me tɔwo, wowu Fulani. Eye wowu Fulani ɖe. Nu kae dzɔ? Esɔ ʋi aɖe koe ezɔ va ge ɖe dua me kaka va yi de ŋu woƒe tsinono me ko ye sɔ bu. Va kpɔ, woƒe amegã yiwo le ge woku nyuie fain. Eŋu aɖewo tu na wo nɔewo ɖe ŋu. Ye ma me sukude le Kpando. That was 1975, 74, 75. Menɔ Sunday school le Kpando. Woƒe amewo, amekukuŋuwo ɖewo tu na ɖe wo nɔewo ŋu va nɔ yiyim. Vɔ ame yiwo ke gblẽ ŋua woawo li. Etrɔ ne be awò dɔ nu yi wòwana nye be wò amea ke gblẽ ŋua ŋutɔ ɖe nanyi ne woagakpɔ ŋutaƒe anya be nu ye wɔ nu gbegblẽ. Menye wò ŋutɔ me fi yi ke enu wòdzɔna ɖe enuwɔla dzi la yenye sofa tsi. Yesu fa tsitɔ honɔƒe le e, nogokpo. Ya wɔ mea wo ŋua wo gbage wo le. Gake le enui nui wo mea, trɔkoshi wo mea, ya ame vevi yiwo ke le mia ŋua, wo wo ɖe go le ɖa. Biabia le nye be ne mie le Kristo me, yɔ mo ɖe ɖa leke mia gafia nya? Mie ŋua ka, me ka ƒe mie ka ŋu. leke na ɔgafia nya be amewo a ɖeko mianɔ oku nu nyuie fain anɔ oku nu nyuie fain anɔ oku nu nyuie fain wɔna ha nɔ akpotsi me afia be ya ye wɛa ye ye de fiasi ɖe agbɔ naneke mewɔ o naneke mewɔ vɔ ŋu yiwo ke gbegblẽm le megbe wɔa wɔa menya o eye nɔ agbe nakpɔ ŋku ŋu ye nye ŋuya fiasi ɖe atɔ nɔ agbe nakpɔ ŋku wɔ mea wo ŋugbegblea nɔ agbe nakpɔ ŋui tutu dzɔdzɔm ne na wo medɔ.

Ɣi ko ma bia. Mm. Akpa na mi. Akpa. Nɔvi aɖe le afi we zɔ. 0550013423 Wezo. Hello.
Ah, ago. Nɔvi aɖe le afi Wezo. Aŋlɔ bela. Ago.
Amen. Tetɔ. Metɔ.
Ako nɔvi o ka o na le ka tso fi ƒe. Tsi wo radio alo na dzo ɖa le gbɔ fonye. Eh, voilà pour moi, je la vois. Ok. Mani bana tabi. Ok. Oh, apa na tabi fong sia sia. No sia ga e yi nya sia goma nya yi le so fo ha lang ni ka ba nyo de ji o ka. Eh, va ti ti sia ye ni nyong to duma na nya nya nyong o. Woƒe tododo nye ne míekpɔ hlɛ̃hlẽa ne ma ne míanye susu yi ke míade. Vɔ me koe vanyi ne míatɔ sɔhɛwo be hlɛ̃hlẽa ne ma ke ŋu aɖe me kuna va ge ɖo. Ta me koe mi va ne tɔgbi be ŋusẽ yi ƒe ŋusẽ fia ede dzi aleke megbe akpe. Akpe.
E, tɔgbi, meɖe kuku hafi magaxɔ yɔyɔ la ɖea. Mm. Nɔvi aɖe biabia fi togbɔ be eɖe me geɖe va ye be who is Fiashidi if I may ask because some of us don't know and then we want you to explain to us. Takpie ko míaƒe toɖolawo togbɔ be ame aɖewo nye hã ame aɖewo mu nye o. Mía anɔ tɔgbi gbɔ ame yi leke wòadzɔ hafi woagblɔ be ame aɖe nye Fia shi ɖi. Tɔgbi na ɖe ema me nam hafi ma aga xɔ yɔyɔ la ɖo. Akpe, meda akpe ɖe biabia ta. Ii, nenye be miebe fia shi ɖi ɖe, menye ame bu, nu bubu aɖeke wònye o, ye hã amegbetɔ ko wònye, abe wò ke ene, abe nye ke ene. Gake wokui kɔ e, vae tu kudoe le trɔ̃ƒe. Wotsɔ ame ave tu kudoe le trɔ̃ƒe. Eya ta ezu e, e, aboyomeme ne trɔ, le trɔ̃ƒe. Elabe menye wo dee me o. Menye afi ma wòdzɔ tso. Gake ɖe nu gbegblẽ aɖe yi ke ƒome aɖe wɔ ye eku, eku do ŋu ɖe wo ŋu, wokuku mea, yewo kɔ ame ma vae kɔ tu kudoe. Meya wokɔ vɛ tu kudoe yi miyɔna be fiashiɖi alo trɔkoshi. Be ekua nadzudzɔ amewuwu. Eye va eme hã, nenye be wòdzɔ nenema ko, lee ke amewo kukum gbodogbodo hetso ewɔna ma gbɔ. Ne wonya wɔwɔe ko etɔ. Memewo miyɔna be fiashiɖi alo trɔkoshiwo. Yes.
Akpe. Meɖe kuku gbeƒãɖeɖe ya yina ne eh, míaƒe toɖola veviawo. Eh, nɔmba heya yɔm mele be miayɔa, minɔ ya yɔm. Meɖe kuku míaƒe business line amewo yɔnɛ be mía connect le radio. Business line a gɔmee nye nayɔ be be ado adzɔ kple mie be miwo jingle nae alo ale ale alo mi ɖe kugbe ƒa ta ne va na ba he ma yɔ ma mi me busue to ge a connect o etete ge ɖe dziwo ta meɖe kuku be me ga yɔ miaƒe 024 number o yɔ 0550013423 ne nye be be ya de nu enya ya me loo alo ebe ya be ya a bia biabia ɖe tɔgbi 0550013423 nɔvi aɖe le afii. Wezɔ.
Abo. Amɛ. Leke nyɛ fɔ nyuie ɖa. Nyɛ fɔ nyuie.
Nyɛawo dɔwɔ ma. Mm. Gbɔdo gbe na tɔgbi ya le mɔ dzi ya. Ŋutsɛ bɔta ni ɖe ŋufiafia yi wofia mo le. Akpe ne mawu gã na eyiri. Ɛɛ. Eyae nye dzidzɔ na nye hã abe woyɔna be tɔgbui ʋaɖaɖetsi tsɔ katsi gli te. Ke nye dzidzɔ ŋutɔ nye be abe dekɔnu fiafia ye wɔ ate ŋu aƒu ke ɖe sɔhɛawo me kple susu be etsɔ megbea míewo dekɔnu magano bubum o. Nya ɖe kpui aɖe ko magblɔ kpe ɖe tɔgbui ƒe ŋufiafia ku ɖe Efia sidi ɖe te ame aɖe be yeayi eva ɖi naneke mewɔ yi o. Egbe mea, míetso subɔsubɔ geɖe kɔ bu mo na nanewo yi ke ne ege ɖe ƒome aɖewo mea, nu yawo ƒomevi ƒe metsowo dodom le ƒomeawo me. Gake wònye subɔsubɔ ɖewo míekɔ tso na nu dzi ta. Míete ŋu bia ase me be ɖe fike míatso me zɔm, edɔ gbegblẽ esɔ ƒe nyawo ɖeviwo ɖo ni eŋu nyamanyamanyamanyama gake mí ɖuɖu mí tso nenema ko ele me mado gafla dzi nye veviwo be ne ɖo wɔna ɖe dzi yim le mía ƒe aɖewo me kple ƒome aɖewo me alea míadze agba míate va nusɔsrɔ̃ yawo ŋuti ne míade dzesi nusɔsrɔ̃ yawo nyuie ne míagbugbɔ aɖo wɔnawo ɖo kɔa aƒea me nafa ne mí míwo gblẽ na ŋu ŋutɔ Gake mitsɔe ku be wò Mawu nane ku. Míaƒe gbegblẽm, mía viwo gbegblẽm akpe ɖe mi. Mawu nanɔ kpli mi katã. Wòanɔ kpli wò hã.
Wòadi gbe na tɔgbia.
Akpe esi.
Wezɔ.
Wezɔ. Hello. Nɔvi aɖe le afii wezɔ.
Hello. Abo. 0550013423 mawɔ nɔvi wɔme etɔ̃ ko ke metu kaƒo gbɔ gbãtɔ le afii Your call has been.
Ago.
Nɔvi aɖe le afi woe zɔn.
Ago. Ame. Manyi ba ɖe tɔ dzi. Mm. Mele kuku ntasi le yeyɔm tso ŋu. Mele kuku me mabia tɔgbi be ɖe na abe nenye ŋutsu. Danye gatsi radioa. Yoo.
Mele kuku. Nɔvi aɖe le afi woe zɔn. Ago.
Ame.
Meɖe ku madzia be ɖe. Nenye be ame nyɔnua megblɔ megblɔna be fiasiɖi enyo ɖeka te wɔ se nye fiasiɖia. Akpe. Meda akpe.
Meda akpe. Enu yi nya ma bia gake megaɖo ŋu nye be fiafitɔ ke nekpɔ fia wògblɔ be ya ya fiafitɔ yenye. Gbeƒã ɖe emeɖokui ŋu be ya fiafitɔ yenye. kpao, elabe enu ma enye na enye viɖe ne etrɔ alo enye viɖe ne etrɔ ƒã. Ewɔ ge be trɔ ƒã natsi. Ke ne gbeƒã aɖe ma gblɔ be ya fiasi fiasi yenye fiasi yenye ke etrɔ ƒã ma agba ga. Ne ya megava ɖo ko etrɔ ƒã megba. Ta ele be ame yeyewo nano trɔ ƒã vam. Ame yeyewo nano trɔ ƒã vam. Ta megblɔ ge na wò. Ya koe nye be e wò ŋutɔ wò ŋutɔ ɖɔ ŋu ɖo. Ɖɔ ŋu ɖo. Nànya be ne ebe nyɔnuwo meƒia ʋuʋu me ne ma, egblɔm feɖeɖe fenyaga, feɖeɖe fenyaga, feɖeɖe fenyaga. Nenema meƒia nɔ gbɔgblɔ mee ma. Yata wò ŋutɔ ɖɔ ŋu ɖo. Nànya le ke na ƒo o, na, na dewɔ ɖi le. Ehe, be maga ge ɖe e, e, nu ya te o. Aha, nenema wòle ma. Mm.
Nɔvia ɖe le afii. Hello, ago.

Ele nyateƒe me ɖe tsɔ kpi ɖe kɔme dzi be mawɔ kpi ɖe nye be gã ne mekpɔ míaƒe subɔsubɔwo fia vevitɔ le míaƒe mo si le nuwo ƒe akpa dzia? Nu ɖeka aɖe mekpɔna le woƒe akpa dzi nye be ne nènye ame aɖe yi ke menye Moslemi o gake Moslemi ŋutsu alo nyɔnu nège dze wo me hebe ɖe yedewo gbɔ woƒo fui le kɔ Eyi be wodze be woame me hã dze be nàtrɔ azu Muslimi le nyasese ɖeka ɖe me se kpɔ va yia nenema wo me se ma. Susu ka me nya gbɔ ŋu nye be ne nèkpɔ tɔgbui ƒe nyae me ɖem wole fia, ame sia ame kple eƒe subɔsubɔ, ɖoƒe yi ke wotona hlãa me kɔ va na woƒe subɔsubɔ ma, yi hã ɖe woli. Ya nye ne kpɔ ŋuti blibo wɔme si asi ɖi ƒe nu yɛ la, nakpɔ me wo hã teƒe ko woto be me yi ke ate ŋuti atu woƒe kɔnua no yi ne ŋgɔ gbaa ayi hã yi ƒe mɔ dzi zɔm wole. Gake ne va kpɔ ŋuti blibo si yɛ nakpɔ be le eyo mama le aboyo me kɔ woe be rights aɖe va do tso me human rights kɔ wodze na be ke aboyo me si asi ɖi ƒe nu yɛ la wova tsitre le ɣe dzi kpaɖi be no ŋgba wo ne ɖe asi na ŋgbe ŋu la ŋgba le aboyo me ke me dzo ma dze me tɔgbi be ɖi. Ne míatɔ trɔ̃subɔla yiwo ke wonɔ wo fia si dzi woxɔ ɖi wo wonana amewo yina sukua o, elabe ne wote ŋu na mɔkpɔkpɔ ma mɔnu suku yi ma ke edze be míakpɔe be e metsi tre ɖe ƒe si ŋuti be woagawu dɔ ɖea o. Ke ne wowu nya me ɖe na mí e míanya be ke subɔsubɔ alo dzrolisa ƒe asi ya gblɔm na ke dzrolisa boŋ ne gbɔ gaƒom me nyuie ɖe gbɔ ƒom tso woƒe akpa ma dzi enye wu yi ke míano kpokpo me míawo le dɔ dzi. Meda kpe. Ee, ekpɔe le nyateƒe ma viŋutsitsue meɖe akpɔtsido. Eviŋutsitsue meɖe akpɔtsido. Ee, eye wova tsi atsitre be ee, ele be woate fli le trɔkoshi me, ele be woate fli le trɔkoshi me. Nu yiwo ke do tso ma mía ŋutɔ míekpɔe. Nu yiwo ke do tso nu ma mea, ame geɖe kpɔe de dzesi. Ee, trɔkoshi eda suku. trɔ koshi esrɔ̃ dɔ. Ewo etsa asi. Ewɔ dɔ ɖe sia ɖe. Womexe mɔ ŋu womexe mɔ ŋu nɛ o. Ewɔ dɔ ɖe sia ɖe yi ke le xexea me ame sia ame wɔna kɔ trɔ koshi wɔnɛ. Aha ya ta ne menye nue wònye be e ne e wokɔ kɔ xe ŋue kɔ ema fia be mega me mekpɔ na yi suku o. Efifia trɔ ŋuwo kura wo kuku ɖɔ me suku yim. Trɔ ŋuwo ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ wo kuku ɖɔ, wo suku yim, wo suku dem. Kukua wo ta nɔm, wo suku dem. Yo kpɔ zu trɔ koshi ke ya e, e, ŋui ne ne ne fe avɔ yibɔ ya li kokɔ sa ɖe dzoŋu me kokɔ yim. Ke ke etsi le ƒo yi wo ŋutɔwo na kpɔe hafi anya be ale me wonye. Eyi ko. Ta emɔ ɖe ɖe li be wo wo dɔ ma. Eye teƒe yi ke etsã yi ke teƒe aɖe li eh, gave be manɔ specific gave wɔwɔe no ko va xe ŋue ɖe afi ma ele be nano teƒea you strictly be under the trɔnua aha fi ma koe fuɖeɖe vana le gake fifia wo hã wo lose nui ma ta eh, wole akɔ xe ŋue le afi ka o ate ŋu ade suku ate ŋu asro dɔ ate ŋu awo dɔ ɖe sia ɖe Yes. Abe le ke nɔvi aɖe gblɔe be míaƒe subɔsubɔwo wo koŋe míaflu mea, nenema tututue. Nenema tututue subɔsubɔwo míaflu. Eye ne enye Kristotɔ koa, o Kristo nya Kristotɔ nyenyea nedze le wò agbe me. Kristo mewɔ hasi o. Kristo nye tɔ nye nye Kristo tɔ nye nya nedze le ɔgbe me. Gake ne be ye nye Kristo tɔ, ne ha degbe ƒom be ya ye vɛ ye vɛ dɔ kple fiashi ɖi kple tɔtɔ, ke ke me Kristo tɔ ene nye o ɖe. Sɔfo ƒe vi. Eɖo hin o sɔfo ƒe vi ene nye. Hafi ne be ye vɛ dɔ kple fiashi ɖi. Ke me nye Kristo tɔ ene nye o ɖe. Abɔ kɔme dzi. Ke me nye Kristo tɔ ene nye o. Me nye Kristo tɔ ene nye o. Kristo tɔ Kristo tɔ. Hmm. Hafi na nye Kristo tɔ ko ele be wɔ agbenɔnɔ na ɖi Kristo. ee kristo me si le biblia wofia ɖeke be kristo hasitɔ wònye o ɖokonɔ ɖokonɔ ŋutsuwo gbɔ de enɔ nyɔnuwo gbɔ de ɖokonɔ nyɔnuwo gbɔ de me si le afia ɖeke o kaka va do ɖe fiasi ɖidzi o me si le afia ɖeke o mele biblia wofia ɖeke o yata ne wo ŋutɔ ne tso nu ya gbegble viveve mm. aŋgɔme ɖaɖe kɔ yi mee ye menya adegbe ƒo ŋu wonyo hmm. ɖo ma hi ŋui ke gbegblem le mema ƒe ma amea ke gblɔ nya biabia bia la nui ke gbegblem le eƒe ma eye wònye be wome gegem ɖe me wo subɔsubɔ woe be wome ka me sem o ta ya menya o hmm. ya ɖoko le fri be wo ya ye gli ho egli nka ho ne trɔ gbɔ nɔ va xii.
tɔgbi ame aɖe biabia ko ma xɔ nɔvi mamlɛtɔ ebe good morning revival fm i want to ask if i had an affair with fiashidi's daughter.

Ee, dzatugbia fia tsi ɖiwo dɔme vevie, xaŋua fia tsi ɖiwo dɔme vevie, atsitsogbi e, xaŋu e, nka fia tsi ɖiwo dɔme vevie. Mema ne de nyɔnuvi mewo dometɔ ɖe gbɔ, fia tsi ɖi naneke mewɔ go, me naneke axe go. Eye ne be abie wo ta hã, eye na nyɔnuvi mewo ta bia ge le wo fofo gbɔ, mm. menye le trɔp o. Yeah. Gake ne efia si ɖia ne be abie ta kɔ, etrɔ ƒe yin na tabia gele. Nɔƒe le ya si.
Nɔƒe le ya si. Nɔvi mamletɔ la fi wezɔ. Yo ago. Amen.
Le ku ŋkɔ nye nye sia tɔ kɔ bi bi blu mang fun tu dagum.
Oh. Ege.
Oh. Fun tu dagbamati. Oh.
Ete ɖe dzinye loo. Mm, le gbe ma te, fi ma wòle be. Ee, meka ɖe edzi be, ee, edzi dzi ge be yeagblɔ nya ɖe tso, ewɔ be mm. ɖagba ma te hã trɔ ɖo le afi ma. Etrɔ dui. Oh, I would, oh, number twenty five fifty three. Oh, um, um, megbɔna, madze gbagba ɖe sia ɖe kpɔ be make ɖe. Uh, two, Ghana cedis and ATM Pesos. In your account.
Oo, ete ɖe dzinye fia. Mía Fofo, nenye be le to dzi mía ŋkɔ se ma, e, meɖe kuku be àte ŋu atrɔ ayɔ, elabe ele la nègblɔ ɖagba mate anya se na ame ka ɖe dzi be nya aɖe dodo ge tso afi ma míase. Nɔvi aɖe le afii. Yeah, zi, eh, zi gulia ta trɔ gbɔ. Ɖagba mate ŋutsua lea.
Meɖekui. Akpe. Akpe. Mm. Mm.
Akpe na tɔgbi le kpɔlixɔ me le afi ma. Mm. Meɖekui me kuma bia be kena fiasiɖia ne aɖo aƒenɔ ne be do gɔme le trɔƒe. Ye tafati ne meva nɔ anyi ɖe ahɔ ge ne aɖo ma ahɔ ge ne. Mm.
It's a fine question. Mm, biabia le beautiful. Ale be metɔ ɖe ɖagbamate ŋutsua dzi nyemegama ɖeke ho ko. Mm.
Biabia le nye be ɖeviwo ke wò dzi nɔ wo ɖe ehlɔ ka me ke wo hlɔ nyi mo etrɔ wo hlɔ kɔ nyi mo le lo alo wɔmɛ ke wo ŋutsua de enyɔnua gbɔ wo hlɔ kɔ nyi mo le. Ta ne wɔ ne ma kɔnu li nɔ wɔ ge. Kɔnu li nɔ wɔ ge. Nene mo le ma.
Mm. Moko. Tabi ma no gbɔ mia apo nyata kwa. Yo akpe.
Eh Meda akpe ɖe yɔyɔyɔlawo kple toɖolawo katã ɖe woƒe yɔyɔ ta kple toɖoɖo ta. Ee, ɖeko wo ŋku nem be ee, fiatsidi gbɔ ko míeva tɔ ɖo. Koŋ. Evɔ aboyomenɔnɔ, aboyomenɔnɔ megblɔe xoxo be, ee, Kristotɔwo hã wole aboyo me. Mm. Wole aboyo me. Nu ka aboyo me Kristotɔwo le? wole Kristogble me ƒe kɔnyinyiwo me. Ekpɔ be Kristotɔ ɖewo wobe megade megade eh, nka toge o.
Dzonu hã maɖewo. Maɖewo li wobe megade dzonu o. Ali o. Maɖewo li wobe megawɔ ɖa o. Menye menye kɔkuti aɖe te ma nege ɖoa. Elabe wɔ menyenye Ele ale gbegbe be li yi ke wò ŋutɔ nèbe yeanɔ agbe ate ŋu anoe. Yi nye wòdze na. Fifia sedede mewo va li ɖe? Mele aboyo mea? Èle subɔsubɔ ma ƒe aboyo me? Èle subɔsubɔ ma ƒe aboyo me? Ya ta magblɔm be subɔsubɔ yewo katã le mía si ɣea yi wònye be kɔnyinyiwo le wo ŋua, míele woƒe aboyo me. míeɖe srɔ̃ srɔ̃ɖeɖe ƒe aboyo me. Elabe eyi neɖe nyɔnua alo wone nyɔnua nevae ɖe ŋutsua, ŋutsua xlẽ ese aɖewo no be e wòale ya nuya mele ye gbɔ o, eyi hã mele ye gbɔ o, eyi hã mele ye gbɔ o, eyi hã mele ye gbɔ o. Ele srɔ̃ɖeɖe ƒe aboyo me. Ele srɔ̃ɖeɖe ƒe aboyo me. Ne dɔ wɔm nèle hã, èle dɔwɔwɔ ƒe aboyo me. Subɔsubɔ ɖe sia ɖea aboyomenɔnɔe. Ege ɖe aboyo me elabe woƒe kɔnyinyiwo dzi nɔ ge. Ne èva zu Moslemi, nènye nuya ʋevi, ye nèva ʋevi ŋutsu, nèva ɖe Moslemi nyɔnu, aboyomenɔnɔe nye be, ne matu ba wò kɔa, nyɔnua meɖe ge o. Woxɔ ga si o. Ne matu ba wò kɔa, nyɔnua woxɔ ga si o. Na ebe nye hã boyo mee nèle. Ne lɔ̃ ɖe edzia, ke vɔ wò hã vɛ tuba. Azu Mohammed. Ezu Mohammed. Ali. Ewo kɔdzoviɛ kpekplea, eva zu Mohammed. Ibrahim. Ege ɖe aboyo me. Aŋɔme ɖa ɖe ye doe. Ye dɔwò nèva ge ɖe aboyo me. Ŋɔme ɖa ɖe ye dɔwò nège ɖe aboyo me. Yata aboyo me nɔnɔ ele mɔ vovovovovowo ŋu. zi geɖe nu yi míebuna koe be me yi wolé le aʋa meawo koe nɔ boyo me. Menye nyateƒo alo me yi wodzi woɖu le aʋa me hekplɔ woa, wowo koe míegblɔna be wole aboyo me. Mewo koe nye aboyomenɔla o. Mewo koe nye aboyomenɔla o. Boyomenɔnɔ eli. Ne se boyo nu yi tutu wonye aboyoa ne se eme kɔa, anya be mí katã afi ya míele mele fri o. Mesiame le aboyo me. Mesiame le aboyo me. Vivi lae fia mele meno trɔgble me. Meno trɔgble me abe ƒe blatɔ ne va xɔ Kristo. Eye meva xɔ Kristo gbã me ge ɖe Church of Hindus. Kɔnyinyiwo sese. Kɔnyinyiwo sese ale gbegbe. Wotri akɔ wum. Boyo mee ma me va ge ɖo. Eme eme gashi le afi ma. va ge ɖe afi bubu. Fia megava, ye hã megage ɖe aboyo bubu me, megage ɖe kɔnyinyi bubuwo te, ye hã aboyo mee megage ɖo. Ya ta afi sia afi ke ne la, ele aboyo me. Yes, ele aboyo me. Elabe edɔ wɔm nele hã le aboyo me. Elabe se kple ɖoɖo te zɔ ge. Ne meve dɔ megbe o, etsɔ meve o. Wo nya bia wo query na go. Aboyo. Ele aboyo me. Ele bena wɔ ɖe se kple ɖoɖo aɖewo dzi. Mm. Eye menya wɔ ɖe dzi okɔ. Edɔ gashi o. Aboyo me ne le. Ekpɔe. Driver ne nyo ne ʋu ma ɖo ʋu ku ne yi gba etsɔ ne va park ʋua me yi dɔ mo ŋtsɔ me dɔ mo alo ne yi dɔ me gbɔ me va close o etsɔ me va close o Oh wait, my friend, nke jɔ me va close o. Bring the key. Bring the key. Aboyo. Aboyo wɔ dɔ ɖe dzi. Aboyo wɔ dɔ ɖe dzi. Ta míaɖɔ ŋu ɖo le míaƒe wɔnawo me be mímaganye afɔkudzela o. Ee. Akpe. Akpe. Míaƒe nyaselawo egba nenemae afi míegawu nu ɖoa ye nye yi. Míakpe dam ehe anɔ gbe dom ɖa be tɔgbi agbe ve nanɔ agbe Ŋusẽ nanɔ nu be nu yi wo bubum na mía wòanɔ dzo tsim ɖe wo dzi anɔ asi tɔm wo dzi na mí. Mawu nave mía nu be míawo hã míanɔ wɔwɔm ɖe wo dzi hena míaƒe ŋgɔ yiyi. Míeda akpe na Tɔgbui Agbeve Ayim. Egbe míesrɔ̃ nu ku ɖe aboyo nu. Ne èle ŋku ɖi kɔ amegbetɔ ƒome no nya dziwò da ɖe anyigba dzi ekɔ evɔ. Aboyoe nye wò surname velia. Meda akpe be ɖe wòto va ɖe asi le mɔ nu na DJ Energy. Ne nua mena kɔa? Ya koe.